ha mu amukela ka nongonoko wa hina wa a hi vulavuleni laha namuntlha hi nga senderiwa mahungu kusuka ka facebook ya hina kumbe facebook account ya hina laha un'wana a nga hi sendela ku ku na xitori lexi nga le ku roteteni ku na mahungu lama ma vulaka ku na xitori xin'wana xi nga le endleleni i hit kumbe i bomo a hi swi tivi ku a hi ta yi vitana yini hi tin'wani ta tibomo leti ti nga ta hlasela ngopfu ka vatsonga area um xitori lexiwani xi tsariwe mani xi tsariwe the story teller yena exon maluleka se ka xitori lexiwani va le ku laveni ka vaekiti ma se if n'wina mi na mi navele ku humelerisa kumbe mi navela ku humelerisa nyiko leyi mi nga na yona. mi ta vona video leyi ku ya fika mahlweni ku mi ta kota ku kuma information yi helelini ku mi swi endlisa ku yini ku tikuma mi joyine xitori lexiya xo tsariwa hi legend ya Xitsonga music se n'wina mo vona video leyiwani ku ya mahlweni. ku ri mi ta kuma information yi helerile mi nga rivali ku subscribe loko mi ya mahlweni ku na xihlokwana xin'wana laha mi fika mi tlika ka xona mi ku subscribe then loko mi swi twa n'wina hinkwaswo mi ta languta leswi nga sala ku swi ri yini na mi xeweta vayingiseri mina hi mina exon maluleke loyi vo tala mi ni tivaka vo tala a va ni tivi mi ni tiva hi tinsimu to fana na vo davulela hembe vakokwani kereke ya njhani vo mamayela ku hlaya ku nga ku xurha um namuntlha swi endleke nakambe ni rhandza ku tivisa vayingiseri va mina ku ku navela ka n'wina se ku fikelerile ka xiyimo lexi a mi navela ku swi va xi va hi xiswona vo tala mi navela ku a mi ni vutisa ku waye u nga tsala u nga tsali tibuku van'wanyana mi ku waye u nga endli xitori se ku na xin'we lexi nga humelela ka nkarhi wa sweswi xi nga ta mi tsakisa swinene um ni mi tivisa leswaku ku nga ri khale kwala tin'hwetini timbirhi tinharhu leti hi yaka ka tona eh, ku na xitori lexi nga ta va xi xi tsariwile hi Exxon Maluleke na xitshembiso Mabasa na Fumani Xiluvani loyi vo tala mi n'wi tivelaka ka Land of Blood hi vito ra Vukosi so swi tiyile na ku tiyisisiwa swi le kusuhani swa nuhela loko xi ri xixevo se xa nuhela xa komba ku ku ku lava ku endleka yini. so lexi ni rhandzaka ku mi tivisa xona ku nga ri ku dya nkarhi i timhaka ta ku i khale na mina ni kha ni lava ku tirha na n'wina ku laveka vanhu lava va nga ta acta aka xitori xo fanisana na xexo vito ra xitori va ri i minkoka mimbirhi xitori lexi xi suka ka risimu mamayila eh, na i kereke ya njhani ka lava va nga landzelerisa eh, eh, vuyimbeleri bya mina masiku ndhaku leyi so hi ta xi tsala na ku engetela hi ri vambirhi kasi vo to directa e xiluvani laya ku na vo tala a tlhelo ka xona mavito mi ta ma tiva loko se mi kha mi swi ya swi tivisisiwa swi tiyisisiwa mi ta ni khomela na na mangangamela se hi ndlela yaleyo a ni ku hi ku hatlisa swi endleni mi hi rhumela ti ti-clip ta n'wina wa ti xuta nyana ti-second to ringana ten ti nga fiki ka twenty na loko ti fika a ti heleli ka twenty and then u kha u act-a u komba ku leswi u nga act-isaka xiswona and then endzhaku ka sweswo u rhumela ka nambara leyi landzelaka ya zero six zero six four nine six eight nine nine four zero. um mi hi rhumela swona hi ku hatlisa um van'wani va n'wina mi ta va wa nkateko ku ti ku va na na na na mina kumbe ku va ka ka ka xitori lexi xitori lexi xi na part one na part two so a swi nga heleli kwalaho swi vula ku lava va nga ta pfumala nkateko sweswi swi nga endleka va kuma nkateko aka lexi landzelaka inkomu